Hello, nan nam ceo hna maw? Phunnak ah a parmi biaruahnak in nan kut kan tlaih hna. Tuni i ka hoi leng cu keimah i ka hoi kom tha taktak ka maw a silong silo in laimi nih tlawm te lawng kan i ngaihmi hna chungah pakhat a si ve mi Chinlung lei siseh mah cun ruahnak lei siseh cun nuncan ziaza lei ah a thlopbultu a zohkhenhtu ṭhanchonak dingah a bawmtu sibawi phunkhat a si ve mi behavioral therapies a kan ṭuanpiak lio mi mi ṭha Biak Ṭha Hluan Sung Hebrew ruahnak kan rak ngei la. Vai atu nangmah na tuannak na rian hi tam deuh cu ngakchia deuh atu lo lo se tiang su takau a hau po sana te ngakchia deuh kan va tuan ti cha khan ti ngakchia na he zau ngai nga le kan tuan keima ka rian tuan nak zong sia cun pongkam te zong ah hin um kan fale sining kong le vei hi at hlei cin keimah hna fa ka van ngai ve nuang hak chia lei khi ka hei ruat ve ngai ka concern ngai a hlan bantuk in ka hmuh dan le ka cuanh dan le ka ka tuah mi zong kha van dang ve ngai la ti le nang he hi bantuk lei hrim hrim ah hin a feel a rian tuan mi na si teka atu leo hak chia tampi zong ne an hei in ton teka atu leo kan mi phun dir mun in ti hak chia ni he te ko si upa he zo he van ti dia ta ka to la upa dong kan hei kal than te la le nan ngakchia na tonmi hna silole a lenglei zong si na rian lei professional lei zong na hmuhmi ah zeidah a common bik in kan miphun nih kan tonmi um, positive khacha hnu deuh kan van kal te la le ti positive ti tikah um, kan kan struggle mi kan miphun mm. nih hi zone te hi chu rem a hau ding mi i kan miphun nih kan van ton thluma mi thil mu mm, mm. zei bantuk da na hmuh mi chung ai tel chun chu chung chun te zetin thla kan rem nga kan thlen hnga timi mu kan thancho deuh hnga thatnak lei ah timi te zong kha kan share la okay ya tu i feel na van ti mi kha mu kan mah le kan tuah mi kha dang chan pan bia insa na hai sining lo insa i an hmu chan mi le kan community i problem chan ba si ti mi chu maybe kan sing than ding kan check care lo hei ti zong kha sa kho ve a ruang chan feel chiao si chu mu le kai ma feel ni khin ya ka van chim ti kan a huap pi ke va se theng lo sana ten counseling lei he pe tlai kai ma ka feel te heaven tia khan chun um Vaikhece, ngakchia, cun anmah an i chuahpimi anxiety a ngei ciami zong hi ṭihphannak te he maw a ngei i mi hmai chuak ngam lomi hei ti bantuk tete zong khi anxiety, depression khi cu tam cem peng khi si ko hika poh ah. Asinatein, khi ti lio i atu i khi aukham kan nan hmuh cuahmah mi ka ti mi khi cu inn chung tang i nu le pa i ṭhen ruangah uh, cuko cun lack of discipline discipline an hngak chiat rak um lo tikah discipline apply an tim tikah kha an vei cang le behavior problem ruangah mo ina khan an chuak duh lo cha an tuah duh ti lo hei ti bantuk cun Sunday school kai zong an duh lo timi behavioral problem khi tampi khi a chuak khin ka hmu le atu the main thing khi cu ma bantuk ziaza lei cawnpiak a haumi khi a tampi ngai. A tam ngai le kamkhar le cu ngakchian sin an mawh lo. Cheukhat cu nu le pa pa le nih thihtak hna ruangah zongah tonmi zong an um. Cun a cheukhat cu um anmah damlonak he pehtlai hrimhrim i muṭih phannak an ngeih ruang zongah chim bantuk an ummi an um. Cun but the main thing khi cu emotion, an emotion pawl kha handle dan an thiam ti lo so handle dan an thiam ti lo si cun mah nu le pa zong kha rak hro pakhat hmanh ṭihnak zong langhter ti lo hei ti bantuk pawl behavioral problem le ke concern le ke tampi ke um le ma kha ai sem cemnak kha cu ngakchiat lio te i mu structure ke inn ah structure a um lo, inn ah discipline um lo timi hi tampi khi mi nih khin a kan hmuhter ve mi khi cu si. Le na van chimmi chungah kan te a tawifianak tein inchung kurkhar ah kan ton bikmi cu nuncan ziaza lei in chim ngaih lo chim ngaih lo ti tikah khan ti chim ngaih lo cio cio zongah chim ngaih lo i leh le tuah bak in tuah le langhter re bo mi mu ti bak i mah bak i tuah i nu le pa zong el hna ti ve mi nun kha ma ka kha tam ngai te a chuak te ko le cun discipline ruangah le structure ruangah a um lo ruangah man tika discipline kha cun nun cun zia da cawn piak nak hruainak tha te chim hrin nak te le cun structure kha cu la hol in kan van chim sia cun hitin hitin kan ni in chungkur kha kan um kan kal la kan nun cala bia kan chim taka tin kan hol kan chim lai thil kan tuah taka tin kan tuah lai kan tuah kan chang lai te bana mirang cheu khat pawl velo khiti an cawnpiaknak la vei pawl an nu lampa zong khi yes sir like yes ma'am na thei kan tuk te tiang ka thimnok cuma kha zapi nih silo nan ka thimnok te hi kan ni in cung kukhar cu nu le pa bia na le te ka hitin na le la na u le na na chon te ka tin na chon la cu nu le pa zong ne fa la ka hitin kan in ti ve hna la timi mo structure te kal dan kan ne thoi dan te kan ne chu zan ria kan ai sia cun ho pa ka han chuboi ka da kan thu di la ham tv kan zau la la tu tuk po zong ti structure zong ka po zong kha va etel kha la chu ka wa chum discipline si ahcun bana ah hi na tu a si ahcun mah hi na ngah la te khaman tuk hi consequences hi na tu ah ahcun mah hi a cang la ti mi ka thei cia te in hak chiat leo te in khan chon piak kha ta ko ka khan an chim ma mrang word te kha lai hol in khan van thian tar kha ka van i zon bia le um Le makha ma heaven pehtlai khan moving in tan ko ning law zeidah a si ti sia cun khi kanmah Khrihfabu chung i kannih cu a ṭhangmi lawng te kan si ti kan hmu kan Chin community chung khin vision timi le mission timi biafang khi kan thei peng kan thei pengmi khi si asinain khi kan tuah ti khin vision le mission te pawl bantukin biakinn lei biaknak he lawng ma kan tuaiter le cun anih cu oh vision a ngei le ti in khin khi bantuk a kaupi lawng te khin khi khi mah work khi kan rak pehtlaihter ka ti la cu asina tein chungkhar rak hruai lai khin fa ka ngei ko la timi nungak tlangval ai duhmi zong nih mu chungkhar rak hruai lai ve khin vision le mission khi rak ngeih a hau chungkhar ah khin hitihin siseh la ka duh timi biaruahnak zong khi rak ngeih a hau khi zingzah hi kan dawt tuk kan dawt tuk ve hei ti tuk tak pawl lawng khan bia khi rak dih tar ding khi selo fa hai ngai usi law zei te de un da zoh khan na du right nangmah nih zei bantuk leikhin da discipline na du hei ti mi man tu pawl bia rak i ruah chi rak i ruah chia te pawl kha rak biapi tuk a ruang chu khaban tuk vision mission kan ngei lo kan ngei lo tika khan khi du ruang khan pa nih nu a thit a thit le i um hnu ahcun fang ca ngeih ciami a si natural ten a ra ciami a si ti lungput in lawng khi tiang lawng khi kan tuak cia so khi bantuk a van chuah taktak ti khan nau an van chuah ti kha bantuk structure le mu khi va chin pi lawng cun a rau le structure le discipline te pawl kha an van chuak chom in khan cun ngakchia zong cu an ngakchia ve cu nu nu le zong an ban mitku cim ve lo mah tikah khin an mawh lonak zong tampi ve khi ruangah khan kha bantuk amuru a sa taktak mi tu ngakchia an ṭhannak ding i amiru a sa tak mi tu khi kan rak tlolh lengmang rua tikhin ka rua ne le ma vision le mission ka ka chungkhar cutin hruai ning ka duh mi si ti mi rak i timh cia rak i ruah cia le ka pathian sin sima kha plan zong rak api mu pathian nangmah duh ning tein kan fa le kan ṭhit hruai khawh nak hnga nangmah nih rak kan bawm nangmah thiangthlarang fimnak rak kan chim timi timhcia bu tein le pathian thei bu tein chungkhar rak dinh khi intentional te bakin khin marriage kan luh lai khin khi bantuk lungput ziasa le pathian lamhruainak rak hal hrim ke rak biapi tuk tiah a keimah nih cun ka hmu a ruang cu khium lo i an ngei cio i um hno cu nau ngai lawng pei atang ko cu timi pawl lungput tiang le ruahnak tiang he lawng chungkhar ser kan i tim si sia cun a donghnak i au kham kan hmuhmi cu mah hngakchia ziaza lila in khin mu tampi khi kan hmuh than tikin ka ruah keimah nih cun ya um atu atu da van chim ban to un khan itim cia itim cia zei bantuk po khan rak itim cia ka rak hau khe o nunga ka uar pa mi um ma tlangdal ka uar pa mi um le okay kana hel le o kana uar chang le cun okay kana thi kana la la chun fa kan ngai la ma ka chu tim tim ciammam tein ma ti kha cu minung cu tampi kan va ngai khinu khi ka uar te lai ti hna ti ti va har ngai kham nu po ka ca kal ning ka ko nain i du chang nu uar chang nu fa kan ngei ko la ti lung hlun nak naih chang hnu ah cun in chung khu khar fa ngai hlan man a ti okay nu le va kan sa chang ale ka va dir mun in na nupi dirhmun in hi pawl hi bantuk bantuk bantuk hi cu kai ka family ah hi bantuk hi tuah ding tiah ka ruah mi a si kai kai mai thlak ding mi a si so va zong nih kai zong va ka cel hi bantuk hi bantuk hi ka family ah cun khi kan chim lo kan mah cio zong ti va nupi kan hei ngai le lai mi upa deuh kan tala mino deuh kha cu tu hnu ah cun atu ṭhangcho kan san hna le thil an theihmi le an hmuhmi an relmi zong tampi ko la na tein kan mah ṭhi in cung le van ti ahcun mah am tuk puak khi ceih ngaingai khi um lo kan nupi cu sile kan dawt la le ca na ca a ṭha bik cu ka tuah ko la cu ka va na sile kan upat la kan dawt pi la le kan ka ca a ṭha bik ka tuah ko la cu ma kha ci it's a ki ven ti phum khin khi tiang lawng khin kan runa tein khin kan ban um kan ban nei tak tak tikah kan dawt la le kan upat la le kan uar la timi ku ca tlau cang cu tlawmpal ah cun atang mi ci upat nak le ma kan value te le kan kan family chung kan lungput te long kha atan chang te ka chu hlan ja kan dot a chung ka to ko la me chu timi po ka su ar kum ti lo atu chu duty responsibility ha kan rak tla chang te ka ti chim chia te in la su na zul ding astak man na lungput te kha fian chia chun thangai chun fangai tek zong kha man tuk um bana ah fa kan ngai ala kan fa le hmai ah cun biak na il bak alo kan u kan san tar la lo chu selo le ka fa nih keimah nih no ka ti cia mi khan nangmah sin arat taka na nu nih no an ti ruang na ta kho lo no na rak ti vela na thai sim kham tu po be rak achai cia nak lang kha rak um cia di ka hai hau la ti ya tampi zong na ban chap du mi mu jatin da kan phi pala ti mi zong hai tampi la le na du a chu a hnu van et te la ti pakhat chu asi ahcun te kha pawl tuak cia lo in kan ai rum cia tik mina phang hei cia mina kan tam ngai tak hei te ko si kan mah cia to ka atal chang mi kha dir mun ka luan cia fa le man ka kum kwa kum ra se mi le bo te kum kha kum ni se mi zong kha kan bo um cia chang te ka sia cun kha kha kan rak tu ati lo kan rak tlo chang na in kha kan rak tlo chang ruanga kha atlai tuk chang ma tu zai me kan to kho ti lo tinak asibo te acun a har deuh cang la na te alam chung thiam ti ko te ma te ka nu le pa dirmun in khin te o ton da discipline le um, structure kan ngei lo rong a si ti khin kan haven timi a ruang kan ban chim na ten sia chun hi pol hi pol hi irem se ban ti khin lis ki ban to se lo ti top 3 salo le top 5 salo le hi hi top theng van tila zong ah hi pawl hi pawl hi chu kan family chu kan ngai ha te bantuk in khen te Morris Recording Studio chu Indiana State Indianapolis ah a um i audio lei degree a ngei mi Morris Sianglian Sang nih a tuah mi a si otun lei ah thiamsang a dih mi lawng salo in otun nak theory tha tha hmang in o atun mi a si na hla na o quality tha te in tun na du a si a chon three one seven seven five five seven zero three zero a si lo le a Facebook page Morris Recording Studio ah pehtlaih khawh a si. So mah bantuk i top i a simi cu mu number one nu le pa cu fa le cu o se tin se se minung he kum kul le kum nga kan si hnu lawng kan thluak hi ṭha tein a develop mi si ṭha tein khin khi a ṭhen tawk hi a ṭhang dih mi si ti la cu a cawlcang le rianṭuan ning pawl kha kum kul le kum nga ah maka kha se so mah tikah uh, khi an hngakchia mi pawl cu an nifatin ke an thluak hi a ṭhang cu ma an hmuh mi TV an zom khi influence khi tampi a tuah mi khi um so da tu nu le pa dir mun cun I mean um, teens parents zong chan va um ve ko nga e sanaten upalei de u khi van focus ko si lo mu ma dim kan ni chu a develop changmi kan si ma tika khan atu kan ma develop mi kan si te a shuai tu le hitin a si ding se thil an tu sual tika an behavior correct tu ding kan se khakha kan job to sakau parents i job chamu makha si tika khan hoi hlan chami nu le pa nan thai ding cho fa la khati ti an ki uh, behavior problem zong hi tam ngai khi va um cang ko seh mm. asnaten hawi hlan cem i i thei hna se lo ve hna se ti ka duh cem mi cu da fa le thlen long du lo in khan ma ma kha okay zeitin da kan rak si ruang kan fa hi matin asi ti mi doi masai root cause kha zau masa how so ma zong ha professional ka chip peng mi hna se so therapy na tal te po zokhin fale chiahta dawk i kha nangmah nih rak vei ko ne hei ti bantuk pawl kha kei ka duh lem lo ka ti mi hna cu an duh zong dawh check in ka tuah hna okay cuti cun zeitindah nan bawmh a ruang cu ngakchia kha keimah nih a si khawh tawn a khuaruah dan siseh lungput nu le pa upat dan tiang zong khi tampi khi siherh ngai he thlang siling ah tong ko ning asinain i nih zingzan i nu le pa nih an chimh dan hna an i hoi her dan kha pawl innchung environment te environment i tam tuk kan shape tikah ai thlen lo a si sia cun zeite hmanh in an dam kho hlei lo an ṭhang kho hlei lo a ruang cu cun an thinlung zong a nuh deuh fawn an thluak zong nu le pa nah nau deuh tuk fawn mah tikah khan nu le pa tu nih khan zei ruangah dah hi a si cem timi tu kha dawi hmasa root cause an theih hnu tu khan mah kha thlen a hau mah thlen duhnak la okay i serious a hau a si sawh selo hi teh mu fale dawt tak a si cun a si sawh selo hi teh timi kha kha lungput ruah khawhnak kha develop tuah hmasa an hau tiah ka ruah. Pakhatnak ah maw nu le pa nih kanmah cun kan hau ve. Kan fale lawng thlen haumi si lo kanmah thlen hrim kan hau ve timi ka hmuh. Cu ruang kha ti kan um ruang pei hihi a chuah cu cu ruang cu kanmah kan thleng ve la timi kha si. Le ka chimh pengmi hna cu cawnpiaknak zong ah khi siaherhmi tete khamma pakhat pahnih i sawm ka va ton zong ah khin ka chim pengmi cu Zeibantuk rian a ṭuanmi hmanh nih kan zumtu kan ca cun kan rian ṭuanmi le kan zumhnak hi kan ṭhen kho lo. So kanmah Laimi kan Khrihfabu chung zong hin ka tonmi cu an um ee. Kanmah Laimi community chin tampi kan kan i tel. Mah tik si tik cun khi bantuk tinak ding a si si ahcun Pathian bia tluk i ngakchia chimhhrin dan zong siseh le fimnak kan kawlnak zong siseh ti Pathian bia tluk in a tlung a nungmi le A tlingmi le kan nunnak lamhruaitu ṭha khi zei bantuk cauk hmanh an um lo. Pathian bia bak lawng a si. Mah tikah kha hram vialte kan vei khawhnak si si ahcun minung kan thi ca kanmah zong kan chanbaunak vialte tu ka Pathian rak kan thleng ko, rak ka thleng ko ka fale ca, ka va ca, ka nupi ca ti Pathian fuh hmasa khi a si. So kha thlennak lungput kha le Pathian bia kha ai pehtlai a hau. Pathian an theih a hau. Nu le pa nih bia kan an mah an kal hmasa a hau. Mah hnu tu ah khan khi avan rami kha se so an fa le ma si cun ka chim bang in khan structure discipline minung pakhat nih no ti cun pa le zong nih hrawm bak ve pakhat nih a dil na sat na ti kan ngaih mi hi kai ka uar ngai cu a rom ani khin avan langhter ngai cun ngakchia an sa ko le ti i mu an upat tik i chimh te ding i chiah khi khi tampi ka hmuh mi si common ngai mi kan mah family lila zong a hmang mi kan um cu an min cu ka chim na lo na ten khi khi khi arak si le an than ping ha ding an si lo ruang cu vawlei an chuah hnu te bakan zing zan in khan bo te ke on si chun zei hman an vai kho ri lo asana ten rol pek ti din a cham a lum ma di ka nu le pa ni zau long te ka se an van thang chun holh rang deuh in thiam seh ti cu nu le pa nih biaruah le ca relpi le hei ti bantuk te khan a van ṭhang cu mu. Mah tikah khan school age an van phak cang hnu cun structure zingka an thawhkan zeidan expect khawh timi te an ngeih mi te kha biapi tuk schedule suai piak hna okay pasari a kan thau din halai kan ha kan tain halai madim breakfast kan ei la breakfast kan ei la ti i zoom tu lei mu nu le nih cun okay bible kan rel halai ma kan tuan hala ma ko in kan play pi Hei ti bantuk cun mah tikah cun neinep la mah neinep kon ti pawl khi ice cream dinner la mah ei nga lo ti tiang an khin structure te hin thantar kan hau maka khale structure cun discipline ka herh ning pau in a ti anung chemmi le pel chemmi cu fa le dawt tuk ruang tu i chim ngam lo kha chim siang lo kha khani khin a hrok cham tu ase so no dawt na si cun chim ko na an feeling zong a fak ko la rong emotion pathian ni kan pung chung ya chia mi si so ava fa mi ti nak tu in khan kha an behavior kan correct lo tu hi nu mi sin an ri phih chin lengmang ding ti le a sami sa kau ruang cha ka nu rapa an ka ta thlai la lo ti mi ruahnak an lung chung ai sem mi tu ka ti nung deuh manak khan so kha bantuk discipline structure kan dot tak na sin chim hrim kan hau mah bantuk kha se cun a hnu ah khan cun du sa te na van ra mi kha cho nu le va nih model tu piak te kan fa le an duhnak chungin rak chuak seh timi kha kanmah nih kan langhter a hau. So ngakchia a au tuk la thin han bo thil a teng a buai a vei an mit hmuh bak mi an hmuh mi bak nih khin vukvuk in an cawng thluam ah mu so ka fa a o hrang tuk hla se cu tucun um hla se ti kan du cun kan ma kan thin hana ta zeitin dah kan um ti mi i za um sa ka hau so ngakchia zei ruang dah takhan na au zei ruang dah takhan na thin au phung selo kan ti kan mak au bu kan chim hna si cun khi bak khi si cu anan keimah lila zong kan save ko cha na cun minung kan si ve kan mo lo nak zong kan tampi a har i i zuam du ka sako cu ni fatin te kha zon kan au te pol kan ni thin ko lo mi thin nak tun i zuam ka be pi sena te in ah sining sa ko ti i chiahta kha ca phung kha sa bak ve lo cun ai ka au le ti i ke che ka ta kho bal la lo ti zor la phang ding sa lo sa te okay ka au peng ri hi ten na ten kai zuam la ti mi tu thai chang no chun practical ten zuam pi ka be ti na mo so jing zan modeling the behaviors structure discipline um chu kho chun like pathian sina kan sham kam bun na hau pathian sin arami film nak thim nong ta tak thleng kho mi che pathian asi te ka ma i pathian kan thai shrim le pathian thai zong kan nu le pa nih dirhmun si cangmi cun Pathian hmai kan kawl hrim khi a hau. So professional so biblical counseling lei in khan clinic tuanmi kan si tikah biblical counseling ka kal kho lo sinain kanmah Chinmi cu Khrihfa lawng te kan si ko cun ka tonmi hna zong Khrihfa a si timi khi cu thli lei deuh khin ka merpi hna sinain man tuk i Pathian a zum ve lomi khi cu mu mah structure tu le nu le pa nih maka kha ngei hmasau zeiruang dah mah behavior a chuah timi kha theih hmasa i zuam u law i mah counseling zong biatak tein involve ve u timi kha ka support cemmi cu si. That's good. Um atu kan miphun chungah te keimah zong kai tel ko pakhat poah kai tel ve mi cu pahnih in ka hmuh kan fale cheu khat a rawk do mi hete ko si mu be lo lo zong si komen a rawk do mi hete ko a va fiang cem le mah i kan hmuh khawhmi nu le pa sining hi phun hnih in phun khat cu kan chimhmi ning bak in nung kan chimh ning bak in tuah let zong let ngah lo like na ka ṭihzah bak la ka chimhmi cu Pathian bia bantuk bak na zumh ma le na tuah la timi ruahnak expectation mu ruahchannak ngeih bak i fa le cawm ṭhanter pakhat tu cu ka tei lo le ka te khor lo ka chim zong anga lo le tili i sung pek ve lo bak i amah ning duh ning bak in ṭhanter ve lo phone a pahnih tein fale khen rawhter ngai atu nangmah dong na hei thei ko la atu hlan lio ah khan cun lai lei ah khan cun ka chim ning bak an chim keimah man hi kanu bia ka rak le hi avei khatnak big bia ka rak le hi tang ret lio ka sarua ka ti ka pal lo ah cun mah cu kai chin chi a ri a ruang cu bele timi hrimhrim hi ka nun chungah nulepa timi zei bantuk an chim zongah leh bak lo ding timi kha ka rak ṭhenpi mi rak si nain ka kha tangre ka rak si leo ka va pa ve cang la ka cah ti lo ka rak leh ka rak thei le zeite po om va se ko se la lai le a khan chun arak nga ko khati a kan ti zongah khan kan lung chungin khan o nu le pa chim ka ngai kai chu tai tiam mo upa la chim ka ngai da kamma la kamma zong kan uang ngai ko kam fel ngai selo le o kai chu nu le pa chim pe ka ngai kho chu tikhin kan ne proud tuk kan uang tuk naten heka as ti lo takhan sa ti lo kan fa la ka kham tuk nun in kan chom sual na si si cun ma tang ret an si si cun kan zei man ru nak an la du ti la lo ami pathian tu ni zau khen na se pathian ne thin lung ri tua to as kho ko es nan blay chi ni ti kal ning si cun ka khan man rak kalat thla usang wang na ka chim la question kan hal mi yes or no long na ka leh khawh ti mi nun in cun hi hi tua ka tia na tua la zei ruang ah ti hal hau lo na thei thiam mo a ruang na thei hau lo a zei mun thei lo tua ka cun tua bak ti mi phun kan chom na sia cun kum zei mo zan phak sia cun kan sin an um du ti da lo mo kan bien ngai du ti lo zai a kan rel la lo mo kan upat la lo mo cun lungwa kan zau hna lo i tv le phone long kan zau tar hna i rian long te kan fala cha se ko kan ti rian lawng te kan tuan nu le va zong chun he zan he kan i thleng i an kan i kan i hngilh caan ah kan fale zei an cang zong thei hu halo nan ru an ei poh le inn chung khu i an him poh ahcun a za ko seh an mah ca pei kan tuan cu kan tuan lo ahcun timi he kan zoh kho phone fi hna lo le ka fa ca chim zong ka chim kho lo a holh zong ka thiam velo ti a sung pek lo lo phone bak hi zeihmanh chim phun lo ahcun nu le pa kha rawl pek tu ding men cu soh le inn kan kan inn cung a ci ahcun ti tiang sawh lawng kan hmuh la le upatnak lawng kha um fung la ke kan miphun ah ma pahnih te khi kan hmuh ngai hlan leo nu le pa zoh dan bantuk ai cun bak ri mi le hika ram mi sining a chai bak ti lo i a sung pek la lo mi mu le khim tuk si tika kan fa lan than tika kan nu le pa dawt nak ta tak ti mi le cun mi pakhat ti za e lam hruai nak tang a than ti mi zang kan fiang ti la lo cun van thei thiam lo ti ma ka ke kan ton ngai mi kan kan hmu kho le tu na man chim mi ka tha ngai en chung kur khar keimah zong hei fa pahnih in nu ka si ve lo ti zeitluk in dah ka uam ka ahran le ka thin a tawi le ti cu ka, ka va le ka chung le ka fa le nih an theih dih nain um, kai theih tuk bu in ka tuah sualmi thil tampi um na ten ti kai zuam tuk ve ti cu ka theih kai zeitluk in dah kai zuam le thinsau kai zuam ve le ka fa le caah caan pek kho kai zuam le rinro kai zuam ve ti cu keimah nih kai theih le ka chim dunak cu mah kha keimah kha ka tuah khawh di ka tha tuk tinak si loin a har tuk khi zeitluk dah har cun khi ka thai number 1 ma cun ka si kho chung tein kai zuam ve timi zong kha kai thai kun la kha kan si kho chung te to kai zuam ding chu a biapi bak ve ka ti kan fa le chu lo a cun atua kam fa le an van ruak a le kam fa le an ruwa cu a fiang mi chu lai mi kan community a ruak la a rau hlan tlom pa la lai mi um nak po sual a tam biknak a him lo biknak fir le ve a tam biknak hmun ah kan chuak ala a tuartu cu ho kan mah lila kan si cu mu pathian nih a kan tempiak mi zong a se fun lo thlarau le in van chim si a kan chon le tun van chim mi in chung kor khar i zul ok te khi ai zuam tuk lei le ai zuam lo tuk lei mi a kar lak te khi kan hau ngai tiah kan ka rual mu fa le kan kokhan nak non te Si cun nang le kei cu kan i ruah pengmi zei zei kan chim paoh kan bia cun parenting ah kan hal tla a peng le we try not to ni khuachiat kong kan ceih zong ah dong na cun hak chi a van zawt nak hna le cu kho cun zei nang hak chia zau ti rum ro kan tla peng le mi kan kan bia kan i ruah cia mi van ka theih tar ngai mi le mu ki ka van theih ṭhan mi le tutan zong van chim ka duh mi cu ba bantuk ei serious bak mi parenting le fale khi cho mawinak a ti intentional bak in a kal mi caah cun parenting khi a hlei thluak pikin a va har hnga asinain a ol to ko chu fa paruk pasri in ngai ka u hi ka lei them ah cun hei ti bantuk pawl i mu bia chim mi ca cun a ol khe ko la ruang cu tv chun tlak pia i ngak chia TV nih a umh hna si cun ya nannih nan mit kut nanmah it in nan it ngakchia TV zau an zau an duhmi pa an dek vampang an suai zongah nan care na thei thiam maw khi bantuk si cun oil te khi ko i cana nan i der hna rawl pek cana nan pek hna an mah tlon in an tlong ipad dong lo in an zau oilte right asinain a care bak ve min okay ka fa hi na zi cheu na zi ni na zi pahnih pin zei dik mana ni khata tv zau la lo ti chun na chim ma khan nang ma zong ka rian tuan na loi hnu bak in khan tv zau tar lo si chun nang ma bak kha kha am na nom deu nak ve ding le hak che chu upa ban tu in kan kan kan ni cha chun kan le din ding kan thu kan din chla an ni chu tuk tak an tu lo an um ka har chang tu on thai ti lo hak cha dan si wang ve chang so ma ti ma tu ni khan a hleihluak an kan bat cang hnu le huam ti lo hnu zongah khan overtime bak in ah khin va tuan khi hau cang okay ca rel pi okay mi kan tuan hala len ti zong chal pi kha bantuk pawl kha ase sanaten ngakchi quality time kan ti chin ma i interaction khi kan ti du na khe se la chan chung quality time kan ti khin hmunkhat ṭhut dan i ṭhut i mah phone kip tongh khi quality time si fawn lo cu nan pum cu ṭhu ko natin nan attention kalnak ai dang di cu so kha bantuk i ai serious mi ca khan cun a hlei bakan a har ko la ruang cu na lawi na tha ba tuk zau zir na duh si lo si lo rol van ai van ai mu a khi tikhin na duh ko asanatin fa la cha cun kha a her ti nan thai ve ro kan nang zong a hlei thluak tuk in khin na tha bat nak te po zong hi mu kan hei ru langmang mi ti sa ko le a ruang cu Ai serious bakmi ca cun a har chinchin la a lat tam tuk in so nan ai serious ve lomi cu cun nau ngaih cu ol te ko la ruang cu nanmah tuahmi paoh nan tuah cio lo mu kiti khin rak si mu ruang khan structure le vei in chung tang i mu intentional tein marriage rak lu hlan in a rak i thok cang timi khi parenting la pe tle na khi na va le nun pi he bian rak i ruah na khi ki ki foundation ki se ma ma khan du sa te te tu in khan van thei thlo ma i jing zani van ramp ding ramp ti pol tu hun avakal mi khin ka mu la a ngan tuk atu an ti tawnmi cu fa zohkhenh a har tuk ti na ruah si ahcun nu le pa ṭha na si tinak a si ti an ti tawnmi khi mu rang nih khin cu an theih tuk an ram ah hin zeitluk dah nau lai lai bantuk i aw kan fa le hi ti tlon tar i hoi he tlon cio len te cio an tak mi pa vodok bantuk kha si ti lo mu yes a cun leng chuah ni leng ah lo inn chung ah cun TV zo long tang cang le TV zo pang ni le an thluak ca le a hmai le ca zeitluk dah ṭha lo timi cu va thei vi kha va se le zeitluk dah har cun bana a tu ka fa le he ka fa upa deuh he kum thum sale ka buai bik mi cu zan ria dinner ai hlana ice cream chip ei nga lo a thei ko na te ni chiar te da ka hal pang i ka nau ka ti ruak i abu he pang mi te mun tuk na te ma zing ka kan van tho ka ba kan chip ai ka du ti no breakfast na ila na chip ai na nga lo ti mi i el pang mi ni chiar te ma ma mun tuk ka du har nak chi chu rian tuan kan van loila le TV kan zohter hna tu buai zong buai lo dai te an va thu tan len te kan chal te ka ton pakhat ni hi tho hi du le pakhat ni hi tho hi pakhat ni hi chal kha te na kan buai pang mi ka dong har nak so ka buai vel te ka huam be lau se da se khe te an du mi tu tan na se an ai du mi pa ice cream an du chana pek se chim an du chana pek se an mit ku chana i dar na se ka mit ku ri lo an ti sia chun zan pa tha lai khatyam nom thutter na se ma ti sia khan so se khe ko har to har pa ve thiam thiam ri ko la na te a foi deuh tok la le nan kha pol vel ti a har nak ruang chu pakwa chun i khun chung phak ba kha mit Si. Ku zong ku lo zong an tah zong si le tap ko hna se kha pin hau ti bantuk mu discipline si. te uh, uh, kal ngai e ma kha zai po kha chan ning tin kal i zuam pak i zuam kha khao la mu US a khan chun le khati kan zuam ve lo asia chun kam mai kam fa la mai lei chu hei to ko lo kan um nak ram kha phasi te ba khan ti do ke kai zong he fa ka ban ngai ve nu a zai tluk un da har zong ka thai chun kam fa la cha du piak nak zong mu nu le pa ne zai thong da kan zuam da ha kan zuam da hau ti zong chun pakhat tu belte cu nu le pa nih zeitluk kan i zuam zong ah ti kan va i zuam tuk ko la le bawi pakut chung tu ah khan um ap ding kha a si ko kan mah nih zeitluk kan i zuam zong kan fa le an tha hrimhrim la le an perfect la an tling la ti quarantine mi zong kha sa hlei lo na tein kan kan a tha bik kan i zuam khawh bik kan tuah mi tu cu kan rian bak si bi a tang mi tu cu bawi pakut ka va si cang ma nei zuam di hman a khen an lam i a um ve lo sia cun ngakchia zong khi khi bantuk i a hnu zong kan hawikom ṭhalo ruang zong ah sianginn len influence khi a phun kip in a rat tikin mu nangmah nei zuam bak la sana tein minung kan si ve ruang ah zakhat ah zakhat na fa ka ṭha dih la tinak a salo asana tein khan zuamtu bak rian kha se nangmah nih nu le pa na si na rian tlinh khawh chung i tlinh i zuam ve sinain a phichuak na duh lo ning a va si sual lungkuainak a va chuah sual zong ah Pathian sinah zingzan in na ap peng hna nangmah na si khawh tawn caan hmanpi le nay zuam ve ma ti si sun okay Pathian nih ni khat khat cun ka sinah kirter than te ko hna la ti tu in ruahchannak tu he khin mu ve se sanatin zeihmanh tuah lo i an ti duna a ze ma ta khan raksa se la ti mi pawl cheernak he um lo tu ka biapi ve ma ti khan zakhat ah zakhat a ṭha dil a tluang dil a ti nan tuah cun tinak ka sabak lo sinatin a ṭha ko le ngakchia hinin a bawmh na timi pawl mu cawnnak lei he pehtlai zong in siseh kha bantuk pawl rak ruah chih le rak i zuam hrim ka zan pi bak It's really good. Um, kan ruat dong zo sa le parent kong parenting kong hrim hrim ti mai lei zong ah saupi in kan thiam ruang le kan theih ruang khan saloin khan kan laimi nih kan tonmi akhom an ngaimi zong kha kan van hlat a hmailei zong ah mah kong he pehtlai in ruahnak zong saupi zong kan ngei ṭhan ti la le ti le um, tutan atu bantuk in uh, podcast ka thawk nak ah khan uh, na caan pek te in uh, na ka telpi cha kai lawm cun